11 декабрьда Болгар радиосының 9 милли музыкаль премиясен тапшыру тантанасы узачак. Быел да ул онлайн форматта үткәрелә. Алтын йолдыз кемнәргә эләгер? Премия тапшыруны кемнәр карый алачак? Эфирда Таяну ноктасы тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәмсез.

Традицион рәвештә инде ел саен без әлеге студиядә җыелабыз. Э, бу бәйрәм алдыннан Илфар быел э, нәрсә белән гаҗәпләндергә җыенабыз тамашачыны? Без инде ел саен тамашачыны гаҗәпләндерергә тырышабыз. Ел дәвамында әзерләнәбез әлеге тантанага. Менә узган ел декабрь аенда шушы тантана узып китүгә без быелгысын әзерләнә башладык. Нәрсә белән гаҗәпләндерәбез? Әлбәттә, Җырчылар белән, җырларның сыйфаты белән, сәхнә бизәлеше белән, ут куелышы белән, номерлар куелышы белән, бу инде гадәти концерт кына түгел, әйткәнемчә, ел дәвамында җентекләп әзерләнгән, һәрбер детале уйланылган тантана-тамаша. Димәк, монда әле онлайн формат булу да бит инде роль уйный. Рөстәм, син алып баручы буларак инде алыштыргысыз алып баручы, ел саен катнаштың әлеге чарада. Нәрсәсе белән аерыла ул? Менә традицион концерт булсынмы ул һәм онлайн формат? Беренчедән, традицион концерт, әйтик, гадәти концерт, ул ничектер җиңелчәрәк уза, ә монда инде Илфар әйтмешли, беренче премия үткәннән соң инде икенчесенә әзерләнә башлыйсың ел дәвамында. Һәм бу аеруча дулкынлану хисләре белән үтә премия, җаваплылык. Һәм менә ел саен ул традициягә әверелгән бит инде. Әйме, һәр декабрьдә безнең шушы милли премия аны күңел көтә. Ә тр гадәти гадәти концертлар алар инде теге, ну, тормыш, эш. Ә инде онлайнга килгәндә, менә мәсәлән, узган ел бит инде ул безнең беренче тапкыр онлайн булды. Залга чыгасың, гадәттә бит инде тамашачыга, алкышларга, аларның энергетикасына ияләнгән. Ярый без радиода эшләп күнеккәнбез тамашачыны күрмичә алар белән аралашып эшләргә. Бу очракта инде җырчыларга күбрәк авырга туры киләдер. Чөнки буш залга җырлау ул күпкә читенрәк. Шуларның үзләренә сүз бирик.
Гүзәлия, ялгышмасам, моңарчы, шул автор буларак кына әлеге премиягә ия булсагыз, хәзер исә үзегез дә җыр белән катнашасыз дип беләм. Менә нәрсәләр көтәс? Юк, ялгышасыз, мин бер ел ничәнче ел икәнен белмим. Бер елны мин автор буларак кына түгел, җырчы буларак та алдым, Авыл көйләре исемле җыр өчен. Хәзер нәрсәләр көтәсез менә быелгысыннан?
Нәрсәләр? Сыйфатлы тамаша көтәм. Юк, гомумән җырчы өчен нәрсә соң? Үзем өчен. Әйе.
Э, бәлки сез җавап бирерсез. Менә җырчы өчен э, ниндидер елга нәтиҗә ясаумы ул? Э, инде синең эшеңне бәяләүме ул? Менә ниндирәк өстенлекләр бирә дип әйтик инде сезгә? Минем өчен инде быел бик аеруча Шатлыклы ел, чөнки мин беренче тапкыр үзем генә бу премиягә лаек булам. Һәм шунысы сөендерә, үзем иҗат иткән җырым белән, Рафис Гаптелгани сүзләренә Әнкәемнең ак күлмәге исемле җырым белән милли премия алачакмын, Алла бирса. Шуңа бик каты дулкынланам. Әзерләнә башладык инде, күлмәкләр процесста, тегелә. Дигәндәй, номер әзерләнә, бик матур гына. Чыннан да, шушы дусларның, әти-әниләрнең, туганнарның поддержкасы ярдәмендәен шушы көнне көтәбез. Күп кеше инде теге телевизорларын, кайбер кешеләр, дусларым яңартты әле, шушы милли премияне тагын да матуррак күрер өчен. Менә шундый ничектер дулкынлану хисе белән яшибез хәзерге вакытта. Монда, монда бит әле кайбер җырчыларны, мәсәлән, шул игълан иткәндә дә Болгар радиосының милли э, премия иясе дип яңгырау да бар бит әле. Әйсән, чыннан да, әйе, чыннан да бу ниндидер дәрәҗә өстиме җырчыга? Әлбәттә өсти. Ләкин минем өчен менә бу э, премия ул барыбер теге фестиваль шикелле, ниндидер бәйрәм хисе миндә. Менә яңа елга кереп китәбез дигән ничеди зур бәйрәм шикелле хис итәм мин аны. Минем дә менә быел Алла бирсә, Алла бирсә, э, сольный итеп алачакмын. Без э, теге юлы дуэт итеп алган идек, ә хәзер инде менә э, сольный Үзем чыгыш ясачакмын. Әлбәттә инде күлмәкләр тегелә, номерлар ясала. Матур булсын дип тырышабыз инде. Һәрхәлдә бөтен кеше менә шушындый зур тамашаны ясаганда халык күңеленә кереп калсын, шундый кызыклы, матур булсын дип тырыша инде әлбәттә. Сизәсез ничек, үзем генә сольны алуыма шатланам, диләр әйме теге. Гүзәл, Илназның ниһаять борынына чирттем дигән шикелле. Юк, моңарчы әгәр дә бүлгән булсалар, ансы да бар бит әле аны. Ике кешегә бер генә бүләк бирелгән булса, хәзер аерым инде киштәдә менә нәкъ менә сезнең исемегез язылган э, бүләк булырдыр. Гөлшат, сез нәрсә көтәсез? Чынлап тор Ләйсән дөрес әйтте, фестиваль сыман, бәйрәм сыман. Чөнки бу елның нәтиҗәсе бит инде. Ел буе әзерләнгән, дулкынланган артистларның э, шушындый матур милли премия алуы үзенә күрә бер дәрәҗәле. Дөрес әйтәсез. Шулайтыр игълан итүләре дә үзе-үзе бер кеше арасында да күңелле. Икенчедән, рәхмәт әйтәсе килә сезнең бригадагызга. Шуның хәтле эш куелган, әйбәт иттереп. Администраторлар, менеджерлар, менә хәзер шушы концертны оештырганда да, һәрберсенә шалтыратып чыгып, һәрберсен җыеп, һәрберсен туплап, һәрберсеннән эшне менә кем нәрсә эшлисен, биш бүленгән. Менә шунысы да сөендерә. Ул бит инде сезнең эшегезнең, командагызны әйбәт дип күрсәтә. Үзебез генә беләбез инде. Анс инде сез үзегез беләсездер. Ә менә безгә читтән караганда, безгә ул э, ничек дип әйтим, сезнең э, уровеньне күрсәтә. Юк, 9 елда инде үсеш тә булырга тиештер. Рөстәм, менә син чыннан да нинди үсеш сөясең, үзеңдә булсын ул. Шул сценарий язганда барыбер һәр елда бит инде бер урында таптанып булмый һәм шул ук вакытта бит әле дәрәҗәне дә күтәрергә кирәк. Нәрсә хисабына күтәреп була аны? Әйе, тугызынчы тапкыр үткәрелә премия, шуның берсен генә мин алып бармый калган идем һәм менә әле монда килгәндә дә бүген искә төште аның иң беренчесе, иң беренчеләре әйме. Ничектер анда зур үзгәреш дип әйтмәс идем, аның барыбер концепциясе шул бер үк бит инде, әйме. Но һәр үткәрелгән саен Без ничектер, белмим, Илфар Илдусович нәрсә дияр, мөгез чыгарырга җыенмыйбыз. Бу менә сыйфатлы продукт, матур, яхшы тамаша эшләргә һәм шуның белән аның ничектер күтәренке, шатлыклы мизгелләре дә күп. Ә үзгәрешкә килгәндә, тагын нәрсә әйтәсе килә, менә мин, мәсәлән, Беренчесен алып барганда бер төрле хис булгандыр ул, икенчесен алып барганда икенче хис. Алып бармый калган елда бөтенләй бүтән хис. Ә хәзер инде унынчысына якынлашканда бөтенләй аерым хисләр һәм уйлыйсың, карале, бу бит елдан-ел үсә, елдан-ел камилләшә һәм инде, инде менә юбилейга якынлашабыз. Киләсе ел турында да уйлар бар инде. Менә ниндирәк уйлар икән, Илфар, чыннан да, быел шул ук юбилей алдыннан репетиция кебек кабул ителәчәкме? Безнең өчен инде ул һәрбер тантана ул юбилей тантанасы кебек әзерләнәбез, әйткәнемчә, ел дәвамында. Киләсе елда, бәлки инде, Ходай кушып, тамашачылар белән булыр ул. Бәлки, зуррак залларда булыр ул юбилей концерты буларак инде. Шуңа өметләнәбез без. Һичьюгы быел да бик тамашачылар белән уздырасы килгән иде. Чөнки ул безнең өчен, җырчылар өчен генә түгел, хәзер инде шушы тугыз ел дәвамында тамашачы өчен дә зур бәйрәмгә әйләнде. Чөнки алар декабрь аенда шушы Тантана буласын белеп торалар. Алдан билетын хәстәрлиләр. Туганнары, якыннары белән бергә җыелып киләләр Пирамида концертлар залына. Бу инде бер традициягә кереп киткән иде. Менә шушы традиция югалмасын инде, шушы пандемияләр бетеп, унынчы Болгар радиосы милли музыкаль премиясен тагы да зуррак масштаблар белән уздырырга язсын иде. Һәм премияләр күп бит алар, әйе.
Төрле-төрле хисләр булды дип. Әле бит бу премия хәтта үткәрелде Мәскәүнең Кремль концертлар залында да бу тагын да аеруча үзенчә хисләр бүләк иткән иде. Премияләр чынында күп гүзәлия, менә күп булырга тиешме алар? Алар арасында конкуренция сизеләме? Әллә инде һәр премиянең менә үз юлы, э, үз максатлары дип әйтик. Менә э, безнең э, шул ук инде эстрада юнәлешен, җырчылар юнәлешен, гомумән шоу-бизнес дип әйтәбез инде. Аны үстерер өчен премияләрнең саны күп булырга тиешме? Әллә алар әз һәм һәркайсы да сыйфатлы булыргамы сезнеңчә? Әлбәттә, алар сыйфаты белән аерылып торырга тиештер дип уйлыйм. Менә бу премия нәрсәсе белән аерылып тора? Монда мин җыр язучы буларак, минем өчен бик бер зур плюс бу, чөнки монда авторларга игътибар бар. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле сезнең премиягә шуның өчен. Димәк, әле авторларны да уйлагансыздыр, әйеме? Бу очракта кайбер премияләрдә бит чыннан да җырчы чыга, җырлый һәм авторлар, шул композиторлар ничектер читтә кала. Кайсы елны анда аранжировщикларга да игътибар бар иде. Менә ул истә калды. Шундый форматны дәвам итәргә кирәк. Җыр бит ул җырчы гына түгел. Җырны иҗат итүче бар, ул сүзләр авторы, музыка авторы, аранжировка ясаучылар. Без аларның һәрберсен дә исәпкә алабыз, чөнки нәкъ менә алар тамашачы тыңлаган продуктны тудыралар, ахыр чиктә барысы бергә, аларның бергә уртак тырышлыгы дип. Шуңа күрә инде без композиторларны да, шагыйрьләрне дә игътибарсыз калдырмыйбыз, аларны да җырчылар белән беррәттән сәхнәгә чакырып бүләклибез. Үзенчәлекләрнең тагын берсе, гафу ит Алмаз, безнең премия тагын бирелә, махсус номинация, ул Татар эстрадасы легендасы дигән номинация, шулай бит? Әйе, быел да булачак әлеге номинация. Инде без аның кем икәнен әйтмибез, турыдан-туры трансляция вакытында күрергә Ә ул әлегә сер булып кала. Моңа кадәр кемнәргә бирелде ул? Ә моңа кадәр әлеге исемгә Рафаэль Ильясов лаек булган иде. Флера Сөләйманова, шулай ук безнең Мәсхүт Имашев. Мәсхүт Имашев катнашкан иде безнең концертларыбызда. Кыскасы, дөрестән дә татар эстрада үсешенә зур өлеш керткән, инде ничәмә-ничә буын тыңлаучының күңелендә үз урынын тапкан җырчылар әлеге номинациядә бүләкләнә. Һәм күп кенә тамашачыларның сорау туа, менә нинди принцип буенча сайлыйлар икән дип. Менә чыннан да, безнең бит әле Кайнар хит дигән проект та бар иде. Ялгышмасам, сез дә ул проектта катнаштыгыз. Сезнең өчен нәрсә бирде ул? Монда бит әле премия үткәрелә генә түгел, аңа кадәр дә шактый зур һәм җитди эш башкарыла. Аннан соң да барыбер инде шул ук ротация дип әйтәбез, күрсәтү. Менә Сезнең өчен нәрсә булды бу кайнар хит э, проекты? Кайнар хитта катнашу, гомумән, синең менә яңа клип төшерәсең икән, аны бит күрсәтергә кирәк, халыкка җиткерергә кирәк. Бу кайнар хитте инде бик күп э, яраталар аеруча районнар, авыл кешеләре бик көтеп ала инде ул. Минем туганнарым да хәтта хәршембә саен миңа тавышлар җибәрәбез дип миңа сәламнәр җибәрәләр. Алар көтеп ала бу кайнар хитне, андагы клипларны күрәләр. Бу ничектер менә үзеңнең э, иҗат шушы ниеңә, җимешеңне халыкка күрсәтү. Һәм Әлбәттә, үзеңнең менә сәхнә коллегаларың белән узышу ниндидер теге яхшырак буласың килә бит, үз өстеңдә эшлисең күбрәк, аларның клипларын күрәсең бит инде. Һәм бу халыктан да ниндидер әле кайтабыз дигән сүз. Ләйсән, ә чыннан да халыктан ниндидер сүзләр ишетеләме шул Кайнар хит проекты буенча дип әйтик, менә сайлап алыну, бу бит инде сезнең эшкә бәяләмә үзенчә, теге сайладылар да менә сез, бары тик анда шул ук сезне оештыручылармы анда, әллә инде Бу премияне үткәрүчеләр генә сайлады дигән сүз түгел, ә нәкъ менә халык сайлады. Менә халыкның ничек син яраталармы, яратмыйлар икәнне аңлыйсың инде менә шушы вакытта. Әйе, чөнки ул тавышларны җыерга кирәк бит әле, аның хәтле теге Анда туганнар да булыша, дуслар да булыша, дусларның дуслары бөтен Рәсәй буйлап Крымнар, э, анарсың э, Краснодарский, чит илләрдән дә э, тавышлар бирә, ул Австралиядә дә. Менә бөтен дуслар кемнәр бар? Шундый җанга ничектер рәхәт тә булып китә, теге каян әле чит илдән кайсы Норвегиядән дә яздылар хәтта менә. Тавыш бирдек дип. Менә шушы юк, менә э, Кайнар хитне нинди кая карыйлар икән дә географиясен белеп була. Шуннан да хәтта шул проекттан да. Әлишат сезнең менә ниндирәк фикерләр? Нәкъ шулай, э, чөнки э, групп поддержкагыз әйбәт булса,

Хәр көн саен карадык, сайладык, сайладык, сайладык, иртә белән торасың да иртәнге биштән килә отчетлар җибәрде, группалар бар, Алланы рәхмәте җаусын. Ә менә бу премияне чыннан да тамашачыларга кайлардан карап булачак, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы, милли премия турында сөйләшәбез. Әйе, күпмедер инде оештыру моментларын әйтә башладык. Илфар, монда бит әле премиядан тыш та хәзер заманасы шундый. Монда хәзер инде бары тик премиягә гына игътибар биреп булмый. Шул ук социаль челтәрләрдә булсынмы, телевидениедә булсынмы, башка проектларда ма аны үстерү ничектер инде тамашачыны әзерләү кирәктер. Менә сез, э, белүемчә, инде махсус маскалар да уйлап таптыгыз, бүләкләр дә уйнатасыз. Менә тамашачыларга шул хакта сөйләп китсәгез инде. Дөрестән дә, менә кичә генә, әле ялгышмасам, Инстаграмда махсус маска барлыкка килде. Анда инде кассета рәсеме чыга һәм шушы кассетаның өстендә татар җырларында еш очрый торган сүзләр не очрый торган мөмкин, әйтик, җилә, кояш, миләш, әни, туган авыл. Һәм инде сиңа кайсы сүз эләгә, син шул сүз кергән җырны җырлап бирергә тиеш. Әле бик тиздән әлеге масканы кулланып конкурс та оештырылачак. Моның өчен инде Болгар радиосының социаль челтәрләрен һәм рәсми сайтын күзәтеп барырга кирәк. Шулай ук без ноябрь аенда старт бирдек икенче бер конкурска. Турыдан-туры трансляция вакытында без бик шәп бүләк уйнатабыз миңа калса. Ул 12 маркалы телефон, iPhone. Без инде узган елда бүләк уйнаткан идек. Моны оту бик җайлы. Әйтик, аласыз телефоныгызны. Хәзер бит инде кеше шулкадәр мессенджерларга ияләшкән, WhatsApp та түгел, Telegram да түгел, ВКонтакте, Instagram да түгел, нәкъ менә SMS, гап-гади SMS. 5522 кыска номерына нибары милли дип кенә язып җибәрергә кирәк. Һәм шуның белән эш бетте. Компьютер махсус программа очраклы бер номерны сайлап алачак һәм без аңа турыдан-туры трансляция вакытында шалтыратачакбыз. Әйтик. Тик шартларның берсе, ул вакытта онлайн карарга тиеш безнең. Тиеш концертны. Әйтик, менә узган ел Рөстәм сорау биргән иде, без хәзер ничек басып торабыз дип. Без инде берәр фигура күрсәтербез монда. Әгәр дә дөрес җавап бирә икән, тамашачыбыз шушы эфирны караган, айфон аныкы булачак. Ничек бу очракта катнашырга, Рөстәм? Авысмасам, син инде бу маскаларны Үзең дә сынап карадың, нинди сүзләргә җырлар җырларга туры килде? Мин нинди эләкте соң әле? Яңгыр эләкте сиңа, Яң- ялгыш ә, күрсәт- Яңгыр эләкте, әйе, Тукта яңгырны җырладык анда бергә күмәкләшеп. Э, Әле ул вакытта бит әле каушап каласың, ул сторис 15 секунд. э, Искә дә төшми Әйе, башлый. нинди соң әле дип югалып каласың, тик барыбер инде хезмәттәшләрем белән бергә тест ясаганда без инде бөтенесен дә җырлап чыктык бугай, нинди сүзләр кертелгән, анда озак сәгать буе уйнап утырдык инде шул кушымта белән. Димәк, э, бу башка кешеләргә дә һәм тамашачыларга да кызык булыр, ләкин шул ук һәрбер э, тантананың дип әйтик, һәрбер премиянең э, үзенчәлекләре булган кебек, җырчының да үзенчәлекләре була. Менә Үзәл, сез нәрсә белән шулай ук шаккатырга уйлыйсыз? Киемнәр булсын ул. Хәзер тамашачы да бит һәрбер детальләргә игътибар итә. Нәрсәдә чыккан? Монда ниндирәк инде шул ук прическа ясаткан дип әйтик. Менә монда шулай ук җитди игътибар һәм аерым игътибар бирәчәксезме моңа? Әлбәттә инде ул җырга карап, менә быел шундый лирик җыр минем әнкәйләр турында, ак күлмәк турында. Чыннан да образда шундый күз алдыма килә инде, ниндидер әни образы, шундый ана образы, яктылык, шундый ничектер сафлык. Чөнки менә әле сез бая әйтеп киттегез бит, отзывлар буенча да, чыннан да һәр шимбәсенә шул Кайнар хиттан соң отзыв килә. Йә җылый-җылый язалар инде голосовой сообщение ватсаптан, сеңлем, бу җырыңны тыңладым да, җылап бетемн дә, менә эшкә дә бармыйча җылап утырам әле хаман, дип. Кеше үзенең тарихын сөйли, нинди тормышта булган авырлыкларын сөйли. Аннарысын хәтта ир-атлар шуны Сабантуйларында җылый-җылый сорадылар. Шушы җырны җырлалар. Мин әйтәм, ул бит Сабантуйга бара торган җыр түгел. Юк, ул бик мәгънәле, дип шундый менә кешенең сүзләрен тыңлагач, чыннан да, Уйлыйсың, нормаль җыр язган микән бит бит дип. Әле һәркемгә дә ярап та булмый бит әле моны. Ә Гүзәлә менә сез автор башкаручы буларак та бүген хит язу авырмы? Сере бармы аның ниндидер? Бар, аның сере дә бар, аның формуласы бар. Нинди формуласы?
Ай, әйтмим.
Бөтен кеше хит яздырыр иде дисеңме? Бөтенесе дә яза башлаша, нишләрмен? Юк, барлык тамашачыларга ярап булмый бит инде. Бигрәк тә вакыт узу белән үзгәрә һәр кешенең зәвыклары дип әйтик, кызыксынулары. Менә сез нәрсәләргә таянасыз эш иткәндә?
Күңелемә нәрсә килә, шуны язам инде. Ләкин заказ бар безнең. Заказ дигән нәрсә, күбесе җиңелчә, такмак сыман җыр сорыйлар җырчылар. Ә мин үзем более серьезный җырлар яратам. Ул инде сүзләргә дә игътибар итәсеңдер, шулай бит? Ул мәгънәле, катлаулы, ниндидер теге оборотлар белән, аның диапазоны да зур булсын. Шәп вокалистлар җырлый торган җырларны мин үзем яратам. Ә кешеләр кат кабул итәме катлаулы җырларны, бигрәк тә яшьләр? Соңгы вакытта шундый тенденция, менә мәгънәле җырлар сорый башладылар. Димәк, Аллага шөкер, шуңа куанып туя алмыйм, туя алмыйм. Илшат, сез репертуарыгызда нинди җырлар сайларга тырышасыз? Менә Гүзәлия әйткән сыман, шундый беразына күңелгә тия торган, нечкә күңелле, бераз моңлы булсын. Беразны такмактай тудырды бит инде чүт кенә. Ул тамакны туйдыра торгандыр, бәлки, ләкин күңелгә дә кирәк бит. Адәм баласы күңеле бит нечкә, нечкә барыбер, анарга җал итергә дә кирәк. Шундыйрак җырлар булса да, бик әйбәт булыр иде. Шул ук вакытта без бит инде бүген шул ук Instagram, TikTok заманында яшибез. Анда бит инде шул ук 15 секунд дип әйттем менә, Рөстәм. Чыннан да, ниндидер тиз һәм инде кайберсендә мәгънә юк, кайберләрендә шундый җайлы гына бара кебек. Ләйсән, менә Э, шундый заманда дип әйтик, э, лирик җырлар булсын, җитди җырлар белән э, эләктереп алу һәм үзеңнең чыннан да зур аудиторияңне табу авыр түгелме? Ой, беләсең, мин ул TikTok турында гомумән ни. Менә кызганычка каршы, шундый тенденция бар. Менә ул 15 секундлык кызыклы әйберне чыгарасың, аны кеше карый һәм ул ничектер менә Просмотрларны күп ала. Вируска әверелә.
Әйе, ә ул теге мәгънәле, мин һәм бер мәгънәле сүз әйтәм, менә шушындый менә бик җан өздергеч җыр итәм әле дип. И ул кызганычка каршы, нишләптер менә ерак китә алмый, ул аны җыя алмый, менә аның заманасы да хәзер бит инде әз генә борчулы. Бәлки ул теге хат э, кешеләргә шатлык җитми теге әзрәк тизрәк уздырып китергә э, информацияне алдың һәм җибәрергә кирәк дигән нәтиҗәгә киләләрме соң инде әгәр дә җыр матур булса Аның сүзләре, аның көе, аның мәгънәсе менә җанга кереп тетрәндерерлек булса, ул әлбәттә, менә Гүзәлне тыңлаган шикелле, теге җылый-җылый карарлык җыр булса, аны әлбәттә халык отып алачак. Ләкин ул менә ул барыбер менә андый ни булырга тиеш шул, ул теге хит булырга тиеш, аның көе дә, мәгънәсе дә ни булырга тиеш. Но кызганычка каршы, менә минем очракта ниндидер Кызыклы әйберләр не күбрәк карыйлар. Автобузда барганда тизне тизне арада гына унбиш секунд эчендә карагып алырлык кызганычка каршы Кинолар әйе, күңелгә үтеп керми, аларны карадың да унбиш секундтан соң оныттың. Илфар, тагын бер тапкыр тамашачыларга искә төшерик әле, кайда, кайчан һәм ничек карап булачак бу премияне? Димәк, унберенче декабрь көнне унсигез сәгатьтә без ТНВ каналында турыдан-туры трансляция ясап җибәрәбез. Э, ТНВ каналыннан, шулай ук ТНВның YouTube каналыннан карарга мөмкин. Болгар радиосыннан турыдан-туры трансляцияне тыңларга мөмкин булачак, әгәр дә инде шул вакытта юлда буласыз икән. Э, кыскасы, һәркем радиодан тыңлыймы, телевизордан карыймы, интернет киңлекләрендә карыймы, Теләге бар икән, рәхим итегез, унберенче декабрь унсигез сәгатьтә безгә кушылыгыз. Әйе, монда онлайн формат дип әйтик, э, Рөстәм, менә э, кешеләргә, э, шул ук җырчыларга дип әйтик, бу очракта инде комментарийлар да килә, фикерләрен дә ишетергә туры килә. Алып баручы буларак, менә сиңа шулай ук тәнкыйть сүзләр әйтүчеләр булдымы? Киресенчә мактап язалармы? Ниндирәк фикерләр ишетергә туры килде бу вакыт аралыгында? Бу премиягә кагылышлы. Әйе. Кара, бер дә сүккәннәре юк. Иң төп әйткән сүз булса, ябыгырга кирәк дип әйтүчеләр бар инде. Но мин нык торам, бирешмим аларга. Безне күрә кызларга эләгә инде шулай бит. Гадәттә теге ел саен кызлар алышына, бәлки безгә инде ияләшкәннәрдер дә инде. Боларны үзгәртеп булмый инде дип, күбрәк ябырылалар кызларга. Менә быел ничек булыр, монысы сорау әлегә. Ә шул ук номинация буенча да аңлатма кертәсе иде, ничек сайланып алынды Илфар, нәрсәләргә игътибар иттегез? Кешеләрнең үзләренә карыйсызмы, җырларынамы, ел дәвамында башкарган җырларына? Э, әйтик инде, безнең э, Кайнар хит проекты бар бит, ел дәвамында уникаль дип әйтик. Э, шушы проектта җиңүчеләр, аларны тамашачы сайлап ала, тавышларын бирә, алар тамашачы сайлавы номинациясендә җиңеп чыгалар. Шулай ук ел дәвамында Болгар радиосында яңа җырларны яңгыратып торган, Халык күңеленә кергән җырлар бар. Аларны инде без смслар ярдәмендә, хатлар ярдәмендә, интернетта аралашу ярдәмендә һәрвакыт күзәтеп барабыз, тыңлаучыларның фикерен беләбез. Менә шушы хатларга, фикерләргә нигезләнеп, без инде җырларны сайлыйбыз һәм номинацияләр билгеләгәндә җырга гына түгел, хәтта җырчының холкына да игътибар итәсең бит әле. Аның зәвыгына, аның үз-үзен тотышына. Менә шуннан чыгып, җыр һәм җырчының Ничектер бер синтезын булдырып, номинация барлыкка килә. Ә ел саен яңа җырчылар өстәлеп барамы? Аңлашыла, ел саен инде кайбер шул ук җырчылар да җиңәргә мөмкин. Ә менә яңа җырчылар ничә процентны тәшкил итә? Әлбәттә, яңа җырчылар өстәлә. Менә шул ук Кайнар хит проектында һәр ай саен диярлек яңа җырчы катнашып тора. Менә, мәсәлән, узган ел, быел катнашкан җырчы Роман Плеханов. Безнең әле аны ишеткән юк әлеге җырчыны. Бик оста башкаручы, андый җырчы да бар икән, быел инде ул. Ә, Кайнар хит проектында җиңүп чыгып, ә, тамашачы сайлавы номинациясендә җиңүче булачак. Ә, шулай ук Бүлдерим әле, зинахар өчен, Роман Плеханов урыс егете. Әйе. Ул татар мәктәбендә укыган, ул татарча шундый саф, матур сөйләшә. Мин аның менә беренче э, без аның белән сабантуйларда чыккан э, э, катнашканыбыз бар. Әйе, әйе. Һәм бер ниндидер матур теге татарча җырлы җырны ишетәм, ләкин тавышын тан танымыйм. Карасам, Роман Плеханов рәхәтләнеп, Татарча.
авыз тутырып татарча җырлый. Мин әйтәм, син татарча беләсеңмени? Ул, Әйе, мин татар мәктәбен бетергән кеше. Менә шуңа күрә шундый кызык Менә бит милли премия яңа исемнәрне дә ача дигән сүз бит Әйе, әле ул. ел саен без инде яңа җырчыларны халыкка танытабыз. Премия белән генә түгел, әлбәттә, алар ел дәвамында Болгар радиосы белән хезмәттәшлек итә, җырлар яңгырап тора һәм инде халык күңеленә кереп, алар менә шушы тантанада чыгыш ясый һәм инде тагы да танылырлар, күбрәк тыңлаучыларны үзләренең иҗатына җәлеп итәрләр дип уйлыйбыз. Ә менә, Гүзәлия, сезнең киштәгездә Болгар премиясенең сыннары дип әйтик, нинди урын алып тора?
Башка премияләр белән бер киштәдә бер рәттә басып тора. Ну, бераз алдарактыр инде.
Ну, бераз гына, бер 5 сантиметрга. Юкса сезнең өчен беренче премиум быел? Беренче. Һәм сез менә шулай ук э, инде аның өчен аерым урын әзерләп куйдыгызмы? Обязательно инде ничек инде.
Иң түрдә. Иң түрдә.
Иң түрдә. Э, Уңышлы булсын, соңгысы булмасын һәм әлбәттә шушы фестивалебез, шушы миебез э, дәвам итсен. Үзегез әйтмешли, юбилейныйга Алла бирсә алып бара торган булсын, яңа исемнәр ача торган булсын. Һәм тамашачыларга да нидер фикерләр иштәсе килә, киңәшләр формасында менә бу милли премияне бәлки карарга э, шикләнеп утыручылар бар диләсән, нәрсәләр әйтер идегез? Хөрмәтле дуслар,
сез менә шушы э, тапшыруны караганыгыз өчен Безгә үз тавышларыгызны биргәнегез өчен, безнең өчен җан аткан өчен шундый, шундый зур, зур рәхмәт. Менә бөтен Татарстанга, бөтен төбәкләргә, бөтен чит илләргә ТНВны карый торган җирдә, кайнар хит яңгыраган җирдә Яшә татарлар яшәгән җиргә рәхмәтләр һәм сәламнәр күп иттереп җибәрим әле мин. Әйе, Гүзәл, сезнең дә теләкләр тамашачыларга? Чыннан да бик зур рәхмәт тавыш биргәннәрегез өчен, бик зур рәхмәт шушы булачак концертны оештыручыларга. Чыннан да барлык халыкка әйтәсе килә, 11 декабрьне онытмагыз, кызыл белән беракка язып куегыз. Бу чыннан да бик зур мәртәбәле, зур тантана концерт булачак.